Без килеп җиттек Туркистанның вокзалы Космос Мотор. Монда эчтән дә, тыштан да мотор. Расулбек бөтен тәрәзәләрен ачып бетерде инде. Әле көндез карарбыз инде монда хәлле юк. Йокыдан уяттылар, мин төш күреп ятам. Әниде шашлык пешергәнне. Туркистанда килеп җиткәнбез. Ниләр поездда йөртергәндеге, ни проводниклар уятмады мине. Минем урынга килеп яткан бер кыз гына уятты.

Расулбек бөтен тәрәзәләрен ачып бетерде инде. Көндез карарбыз монда хәлле юк. Куштым. Беркем дәгән юк. Хуҗалар юк. Шундый внутренний дворик бар, ишекләр ачык. Миха килеп регистрировать итәләр мине. Атлы Ояла бүлмә. Хостел. Менә шу караватка ятам. Листлар да бар. Төнге өч инде хәзер ятырга кирәк. Әссәламу алейкум. Сәлам, хөрмәтле дуслар. Менә мин Туркестан шәһәренә төнлә килеп урнаштым. Менә мин хостел күрсәтәсем килә. Ул миңа бик нык шады. Гаҗәеп хостел. Хәзер сезгә күрсәтеп китәм. Бәясе ни бары 2500 тенге. Урысча безнең 500 сум. Ләкин кереп карасам, шул бәягә нинди әйберләр тәкъдим итәләр. Аптырап каласың. Менә карагыз. Нинди мотор территория. Монда тапчаннар да бар. Матур эскәмияләр, урындыклар, өстәлләр, матур итеп агачлар утыртылган. Шушындый күркәм, табигатьле урын. Менә хостел үзе. Кая телисең, шунда бүлмәсен аласың. Вот. Хәзер сезгә күрсәтеп китәм эчтән. Ә монысы прихожий Кереп җылы итеп утырасың. Монда кухня бит инде ризык пешерергә вакыт калып тормыйм инде. Чөнки мондый матур көннәрдә бересе дә эштә утырып ашамый, бөтенесе төс ташыйлар. Монысы холл. Тоже бик матур. Аккуратный. Монысы инде туалетлары, душевойлары тоже чисто. Мотор, монда тагын бер душевой бар. Вот. Монда теләсәң телевизор кабызып карый аласың. Wi-Fi эшли. Менә инде. Бүлмәләре чип-чиста, шкафлар аккуратный. Минем бүлмә инде икенче этажда. Шундый ук бүлмә. Вот, бик мотор, бик аккуратный. Хәзер инде үземә иртәнге ашны ясадым. Менә тапчанга чыгып утырам. Ризыкларын әзерләп куйдым. Аллага тапшырып булдыра алсам бүген бында Түркистанда бер ике көн калырга ният менә әзерәк үземә шушында ибрә ашыйм инде. Чөнки безнең путешественный максимально дешевый арзан иттереп ниятләнгән. Беренче мәртәбә соңгы 2 елда, соңгы ел ярымда

Барып карыйбыз Туркистанны. Мондан чыгу белән якында гына Туркистан Плаза дигән торговый центр урнашкан. Туркистан үзе зур шәһәр түгел ул. Шул Әлмәт тирәсе, әле Әлмәттән дә бәләкәйрәктер. Ләкин монда тыгылган акча, ул карагыз ни торговый центрлар. Вот, шундый матур җирләр ясалган. Менә нык махни матур автобуслар. Аштау, отель, хостель. Лахатрон Алимбет. Бөтенесе бар. Не матур урамнар ясалган. Вот. Бик яхшы күрде бага. Мондай бик матур сквер. Мин менә төнлә үтеп киттем. Менә монда шушы тимер томыр арасында утлар кабына. Яна бик матур иттереп җанып тора. Йөрергә, гүләйтергә бик матур монда. Менә орошение системасы бик яхшы эшли, матур итеп сулар сибелә. Тары чиләк белән җыелып торган монда кемдер. Вот бабай, бабай, сәлам алейкум. Бабай да бара, әкренләп рәхәтләнеп. Бик матур Төркистанның менә бу җирләре. Центр нык диләр инде, әкият диләр Төркистанның центр. Әкият кебек ди матурлыгы. Ха күрәбез инде сезнең белән. Чөнки монда бик көчле комплекслар бар. Бу комплексларны күреп китербез. Хәзер чит ил кебек. Карагыз. Әтегенә мәчетләр дә күренә. Бүген бөтенесен күрербез Алла бирсә. Монда инде зур комплекс. Ничек матур итеп ясалган. Моны аңлап бетерә кирәк, ничек йөрергә кирәк. Ой, суккан ала карагыз. Мустикларына кадәр бар. Бик матур. Анда атлар йөри. Монда тагын шушында юк. Алар нисе. Самокат толып була, велосипед толып була. Но аның өчен Каспи банк кирәк. Карадан чыкматыр ясалган.

машинкалар белән йөрибез ди катайт та без ди биш мең теңге ди бер мең сум инде бу мин аласы килмәде Биш мең сумга мин ике көн гостиница да куна алам. Мең тәңкәгә. Кайда жүріп барып чыгам с удовольствием. Аяк исән сау Аллага шөкер. Йөреп күреп китәргә кирәк. Абыстайлар җыелышы бара монда нидер. Бик күп итеп матур итеп киенгән апалар җыелган. Артистлар ниндидер мероприятие булган күрәсен. Карагыз. Әнә инде мотор машиналар дөриләр. Акчаны түләсәң. Бу монда инде мотор итеп кингән апалар. Молодцы. Апалар, апалар. Татарстанга сәлам әйтегез әле. Казан сәлам. Казанга сәлам. Все, молодцы. Казахстанга Казанга сәлам. Все. Түркстан, Түркстан. Түркистаннан сәлам. Все, молодцы. Сәлам, сәлам. Кандайсыз, жақсымы сіз? Молодцы, красивый такие моторлар бар. Әдәми, әдәми барыгыз да. Все, менә бит. Йөриләр. Җирик, күрик. Менә мавзолейлар тора. Анда күрегез, бүген көне буе менә шушы центрны карага дип киләм инде. Монда бик зур комплекс, алып, карап бетеребез. Пока бөтенесе чаптырып йөриләр. Без әкренләп кенә киләбез фонтановый комплекска. Карагыз, ничек мотор монда. Фонтан комплексы. Әнә лотос чәчәге үсеп утыра. Здравствуйте, как дела, братья? Карагыз. Тантан. Ә бит по факту Туркестан җәмәгать чүл уртасында урнашкан, ну чүл дип инде, шундый полупустынный җир, күпме су, күпме система ясалган. Әле музыкальный фонтан әнә, музыкасы да бар. Әнә артта мавзолей күренә. Обязательно килегез Туркестанга. Минем Казахстанга баруның иң зур сәбәпләренең берсе шул иде, Туркестанны күрү. Чәй ярату турында сөйләп бетереп булмый, үлеп яраталар. И гел чәйнек аларның, менә шушындый бөтен җирдә. Карагыз менә. Өстән үз агып торган мотор иттереп. Вот серьезно поездда баралармы, урамда утыралармы, менә шушындый чәйнек, и шундый чәйнектән чәй эчәләр. Готовый сөт белән еще арпа салалар шулда. Даже кибеттә ниләре бар, чәйләре Уже арпа белән буталган. Арпа түгел, гафу итегез. Тары, тары белән бутадым. Тары ярмасы белән буталган. Карагыз ничек матур итеп ясалган инсталляция. Бик дөрес иттереп карасаң гына торбасы күренә болай, фактически торба почти күренмидәген. Әкренләп кенә

Бөтен яктан утыртылган, ясалган. Хөрмәтле дуслар, менә без Әхмәт Ясәвинең мавзолеена барабыз. Бу мавзолейга 600 елдан күбрәк. Бу бик тарихи бина булып тора. Хоҗа Әхмәт Ясәви ул инде үзе бик борынгы галим, суфи галиме, Ул үзе мең дә йөзенче елларда яшәгән, ягъни инде 900 елдан артык элек ул шушы җирлекләрдә халыкларны ислам дине юлына чакырган. Алар инде шушы зур юлда, шушы халыкка гыйлем өйрәтүдә махсус мәктәп төзегәннәр. Ул инде тарикат дип атала.

Шушы тарикатьтә алар зур-зур белемнәрне халыкка өйрәткәннәр инде. Анда күп иттереп зикер, тәсбих, хакыйкать, тарикать, анда шундый системалар бар, мин ул системаларда бик оста түгел. Ләкин инде җиңел эш түгел. Чын суфи булырга теләсәң, син бөтен нәрсәдән өзелеп, гел зикердә, тәсбихтә булырга, үзеңнең әдәп-әхлагыңны идеаль рәвешкә китерергә тиешсең инде. Әгәр телеңнән бер начар сүз ычкына икән, күз карашың белән бер инде кемгәдер мөкиббән, ниндидер бер тәкәбберлек белән, ниндидер бер олуглык белән карыйсың икән, синең бөтен тарих, бөтен юлың бозыла. Шуңа тагын бик зур мәктәп, бик зур дәрәҗәле мәктәп булган, шуңа тагын элек-электән Ясәви тарикатында булган шәехләрне, шушы галимнәрне бик хөрмәт иткәннәр. Чөнки бу тарикатта булган кешеләр инде үз сүзендә тора торган булганнар, ныклы фикерле булганнар һәм инде белемне җиткезүдә зур-зур дәрәҗәләргә ирешкәннәр. Һичшиксез инде бар критик караш тагын ул инде Сауд Гарабстаннан килгән төркемнәр, сәләфи төркемнәре бик каты критика белдерәләр. Ләкин күпме генә шушы ясәви тарикатына критика белдерсәң дә аларның өлешләре бихисап зур. Урта Азияне, Алдынгы Азияне һәм хәтта ки Кытай ягында булган, әйтеп китик, Уйгурстан җакларында дагын динне таратуда иң зур бу подавляющее большинство, 80-90 процент шушы тарикат галимнәре аша булган. Менә бүген без мактанабыз, мөселман өммәте зур, миллиардтан артык, 2 миллиардка якын киләбез дип. Шулар арасында төркиләр, ул инде 300 миллион 350 миллион кеше. Шушы халыкка динне белдерүдә бу тарикатның иң зур өлеше булып тора бит инде. Шуңадан Хуҗа Әхмәт Ясәви ул бик-бик зур дәрәҗәгә ия һәм аның хөрмәтенә ул үзе вафат булгач аның бәләкәй генә э, бер бинасы була кабер өстендә. Соңыннан инде Э, шушы әйтеп китик нашествийлар була бит инде монгольский ордалар алар җимереп бетерәләр алны аннары тимур тамирлан 400 1400 елда шушы бинаны салдыра куша ягъни менә бу бинаны мен сез күрә торган Бинаны камердан салдырган. Ягъни сез менә камердан күреп торасыз, мин үзем күзем белән күреп торам. Моны шулай ук камерландагын күреп карап сокланып торган бит инде. Шуңа да хөрмәтле туганнарым, тарихка бер кайчандагын бер яклы гына карарга ярамый. Гел яхшылар дип, гел яманнар дип юк. Бөтен кешендә яхшы ягы бар, бөтен кешендә җитешмәгән ягы бар. Ләкин кешенең һәм кешедән соң калган эзенә карарга өйрәнергә кирәк. Ә Хуҗа Әхмәт Ясәвинең эзе ул сөйләп бетергесез зур. Ул кешенең тырышлыгы белән, аның инде шәкертләре белән, аның инде өйрәткән һәм калдырган белемнәре белән бүген миллионлаган, йөзләгән миллионлаган халык кулланып Яши шуңа тагын. Әлхәмдүлилләһи шөкер. Кабер гүрләре нурлы булсын, шатлыклы булсын. Безгә дә мөселман өммәтенә шушындый зур дәрәҗәле галимнәр үстерергә насыйп кылсын. Менә карагыз. Нинди качественный. Бу бит ничә йөз ел менә бу ясалган плиткаларга. Монда инде һичшиксез реконструкцияләр күп булгандыр. Бу реконструкциясез тора алмый мондый бина. Ләкин менә бу основной арка. Аңа җәмәгать 500 елдан артык, 600 елга якын күз алдына китерегез. Менә бу колонналар. Аскы өлеше, скорее всего, ясалган. Ә менә бу өске өлеше тарихи. Куполга игътибар итәргә була бит. Куполны карагыз. Нинди качественный итеп ясалган. Сөйләп бетергесез. Ничек мотор. Ничә ел тора. Төркистанда шулай кызуда була, суыкта була. Шуңа уйлый күрмәгез теге. Яра яңгыр күрми. Яңгыр да күрә, кар да күрә, боз да күрә бу купол. Ләкин тора. Ә шушындый бина. Әле мин сезгә төрле почмаклардан төрле ракурсларны күрсәтермен алла бирсә. Мазали эчендә. Монда инде күмелгән кешеләр бу зиратлары. Төрле-төрле галимнәр, төрле-төрле елларда күмелгән. Менә монда садакалар калдырып китәләр. Вот. Әхмәт Хаҗа Ясавиның кабере теге менә. Шушлай качырылган. Анда реконструкция бара. Керергә ярамый. Кирәк ярамый дигән не нужно менә карагыз капитальный ремонт ясыйлар монда да. Вот менә бу зур залда элеккеге ханнар җыелышып тема күтәреп утырганнар. Нәрсә эшләргә ярый, нәрсә эшләргә ярамый, нинди планнар булган. Монда бит төрле изгеләр ята. Күмелгән. Ә монда халык Дога итәләр җыелышып. Инде үзенчәлекле әзрәк кенә көлдерергә яратам. Ини теге муллалары бит инде дога кылып утыра. Ниндидер эш белән тиз генә чабып киткән, халык җыелып көтеп утыра тегене. Мин әйтәм, ягез бер дога дип татарча бар бит инде шундый бер формулировка. Кулны күтәреп

яклардан, тарафлардан күрә аласыз. Менә монда хатын-кызлар укыса. Менә монда михраб. Иратлар укый. Монда хәтта ки җәмәгать намазлары да оештырыла теләгән кешеләр өчен. Карагыз, менә бу бик-бик иске керамика, моңа ничә йөз ел уже. Бик матур, бик яхшы тора. Хәзер кереп түбә кырында чыгып тора торган әйберләр, бу водостоклар. Моның түбәсе, скорее всего, плоский өсте. Шул купол кырында. Менә карагыз нинди центральный купол нинди зур. Һәм менә бу здание карагыз, менә Крепость формасында ясалган. Бигрәк биек. Тоже бик серьезный ясалган. Осы белән җай итеп утыра торган урын. Тегендә тагын бер мәчет бар. Менә монда тагын бер мавзолей бар. Ансына күреп китербез. Ә бу мавзолейның икенче ягы. Карагыз, никадәр зур. Бер 30 метр биеклектә менә мондый арка ул дастан дип атала. Менә бу дастанның размерларына карагыз, ни кадәр зур. Менә бу формат, э, минемчә, тимердан вакытында ясалгандыр да инде. Ә соңыннан Тегеләре пристройка формасында кушылгандыр. Чөнки бусы күбрәк тарихирак кушалган. Менә монда. Монда бер раскопка бар. Монда тагын ниндидер раскопкалар урнашкан. Ә монда каберләр урнашкан, ниндидер изге кешеләрнең. Вот. Менә монда бит инде мавзолей Рабига Султан Бу инде хуҗаның хатынның ниедер. Кабередер карагыз, тоже бик мощный ни куполлар куйганнар. Вот, мощный хатыннарның каберләре дә мощный. Шулай. Алар миңа эләкте. Бик матур иттереп җыелганнар. Экскурсия апалары. Аларны специальный камераларда килеп төшерә. Хөрмәтле дуслар, менә Дастанның эченә кердем. Никадәр зур. Сөйләп бетергесез. 12 этаждар дип уйлаган идем. Унике этаж гына түгелдер бу. Тагы да биегрәк кебек тоела. Эченә керсәң, әллә кая кошлар төбендә. 30 метр точно бар. 35 булмаса. Монда реставрация бара язылган шон турында. Халык рәхәтләнеп жал итә монда экскурсионный поток гел зур. Ә

Барыгызга дагын инде киңәш итәм. Туркистанга килеп китегез. Монда гаҗәеп мотор. Менә мисалга күрсәтәм. Бик мотор бер манзараны. Әкиятләрдә кебек хәл булачак. Карагыз. Нидер тарихи вакытларда жүргән кебек. Шундый форматта ясаганнар. Великий базар чыкты. Чик матур формат. тарихи урында йөргән кебек. Кайдыр әкияттәге кебек эләккән иске заманнар. Ракурстан мавзолей тагы да матуррак күренә. Кояш тагын бар. Менә бу бәләкәй мавзолей, Рабия ханым ята. Монда калганнары да күренә. дөяләргә памятниклар. Ә монда акчаң күп булса, дөягә дә утырып йөреп була. Атка да атланып була. Әтегедә тагын бер-ике мавзолейлар бар.

Юлыбызны дәвам итәбез. Шушы бәләкәй Кремльнең инде стенасыннан барып. Хәзер тегендә дөяләр бар. Шунда да барып карарбыз ул экспозицияне. Ракурстан Мавзолей тагы да матуррак күренә. Кояш тагын бар. Менә бу бәләкәй мавзолей, анда Рабия ханым ята. Монда калганнары да күренә. Дияләргә памятниклар. Ә монда акчаң күп булса, диягә дә утырып йөреп була. Атка да атланып була. Әтегедә тагын бәләкәй мавзолейлар бар.

Бишектән башлап, белемне туплап, син гомереңне баетырга тиешсең. Үзеңнең күңелеңне, үзеңнең әдәбеңне, үзеңнең тышкы кыяфәтеңне, сөйләмеңне барлык яктан да син баетырга тиешсең. Иләлләһ ди, ләхеткә төшкәнче хәзер. Шуңа, хөрмәтле дуслар, без барыбыз тагын бишектән чыктык. Әле ләхеткә килеп җитмәдек. Шушы ике нокта арасында йөрибез. Кемдер җәяү, кемдер машинада, кемдер төягә утырып. Ләкин без исәннәр. Без аякта, без күрәбез, без ишетәбез. Шуңа үзебезнең белемнәребезне туплыйк. Ниндидер буш, мәгънәсез, кирәкмәгән белем түгел, ә хәерле белем. Ул Мәктәп, институт, китап, төрле-төрле дин тарафыннан белемне җыеп, үзебезне, күңелебезне баетырга кирәк. Шулай бит, җегетләр? Менә мин монда казак җегетләр тыңлап тора. Шуңа да школга баргач, яратып укыгыз. Жаксы школа. Жаксы, бу яктан кил монда. Монда кил. Димешне. Яхшы укыяме? Сиңа карап, Нурсултан Назарбаев горурлансын. Тукаев та горурлансын сиңа карап. Чтобы бөтен дөнья карап горурлансын, чтобы син великий кеше булдың, ладно? Аның өчен телефонда уйнама, китап укы. Китап укыса кеше буласың. Йөрдем, бәләкәй генә вагаз яздырдым.

Бу музейный чапаннар, коверлар мен шунда шушындый колонналар астында. Монда кызу түгел, самый главное, шуңа җыелганнар инде алар. Әхәтләр намаз укыганнар белән монда бәләкәй генә экспозиция дә бар. Менә мендәрләре, намаз укый торган намазлыклары, китаплар. Китаплар шикләмим, опять Казанский басма инде бу. Казанда басылган. Шундый комплексның нее. Макеты. Җир астында кызу булмасын өчен казаннар бар. Менә казан чәп, конечно. Монда малай бер 200 кешегә плов пешерергә була. Менә монда тагын ниндидер Зиндан да бар бугай, тәртипсез шәкертләр өчен. Менә шундый шапкалар киеп, китап укып утырганнар бит инде. Менә шәҗәрәләр. Менә сүрә, Коръән сүрәләр язылган монда. Мысы күрәсен тәхәрәт ала торган бүлмәләр инде. Канализация формасында. Аякларын юып, намаз укыганнар. Комганнар. Комганнар мощный, суны жәлләмичә кулланганнар. Менә сиңа бөтен җир асты музее. Шундый экспозиция. Чатырлар куела. Зур комплекслар әзерләнә тагын. Пока стройка капланган инде. икенче елга бик капитальный матур иттереп ачылырга тиештер. Чатырлар огромный. Һәрбер чатыр астында 1-2 мең кеше утырырга мөмкин. Бик зур ясалган. Ә без дәвам итәбез юлны. Мондагы тагын жаңа биналарны карыйбыз. Реставрациядән соң мунча. Андый мунчаларны бик күп күрдем инде мин. Акча да түлисе килмәй Ул Болгарда да бар, Кырымда да күрдем андый мунчаларны, Дагестанда да тарихи мунчалар. Шуңа тагын вакытны гына акчаны сарыф итәсе килми. Дәвам итәбез юлны. Әле монда карыйс әйберләр күп. Хәзер паркның бу ягыннан чыгып

Сорый, сорый ди. Сорамыйм мин берәй бердә. Ярар бер. Карагыз ничек мотор. Һәммәсе ниндидер. Кереп ял итеп чыга торган бүлмәсе дә бар. Яхшы, хәзер нәтеге мәчетне күрик әле. Ул ничек микән? Комплекс артта калды, без сәкерләп кенә чыгабыз. Монда менә остановка егетләр җыелган. Крутой машиналар монда. Монда чаптырып йөриләр, шунда чаптырып йөриләр. Карагыз. Ничек матур. Кешеләр йөриләр. Менә монда төнлә гаҗәеп матурдыр инде. Казахстаннан сән күрдем. Ночной подсветканы үлеп яраталар. Вообще ночной подсветка гел бөтен җирдә. Сувенирлар. Менә бу әйберләр төнлә бик нык матур иттереп җанып торатыр дип уйлыйм. Тагын фонтаннар. Ә без дәвам итәбез, карагыз, тегендә нинди яңа биналар безне әле көтә. Менә Туркистан визит центр, бу туристический центр була инде. Раз. Так. Менә мондый мыеклы кешеләр мине гел шикләндерәләр. Так, кызыл флагы бар. Күкрәгендә, значит, коммунист. Но мыегы шикле. Кем микан бу? Нинди зәңгәр здание тоже матур итеп ясалган. Аллаһ шөкер. Так, кемдер кызыксына температура ничек дип. Объектлар тирәсендә 30 иде. Хәзер примерно 24-25.

Карагыз әле, аның кырында нинди матур бина тора. Гаҗәеп форма. Мин яратам шундый формаларны. Нестандартный. Менә монда бер йомырка формасында дагы матур узорлы нәрсә бар. Нәрсә икән бу? Масамир сувениров дигән Кереп буламы икән монда кереп карыйк әле. Сез белән без инде күрдек. Кайда безнең университет туризм урнашкан. Ә менә монда карагыз, шушы матур форматта инде урнашкан общежитие торак урыннары яшьләр менә шунда укыйлар тегендә кереп не инде белем алалар ә монда яшиләр шулай матур ясалган никадәр гаҗәеп хәзер киләбез әнә теге вау плоу дигән әйбергә нәрсә микән ул матур здание фараб лайбрери дигән аль фараби ул Элеккеге фарси галиме, ул инде врач булган үз вакытында, философ, бик күп наукалар, белемнәр белгән инде ул абзый. Вот аның хөрмәтенә китапханә ясаганнар. Ә анда студентлар кереп укысыннар өчен. Мин инде до конца аңлап бетерә алмыйм, интернет заманасында китапханә нигә кирәк икән. Но как архитектурный ансамбль да килешеп тора. Бик матур. Менә кешеләр җылы итәләр. Чаптырып йөриләр егетләр. Электромобильләр бит алар. Тавыш ишетелми дә. Магнум ул местный инде. Супермаркет, зур торговый центрларда була, бик күп күрдем мин аларны. Кереп чыгабыз, карыйбыз хәзер. Кенә киләбез. Шушы бинага бик үзенчәлекле бина. Карагыз, монда кафе, вау, плоу. Монда кешеләр кереп пылау ашый алалар. Ә бу торговый центрлар монда. Басы торговый центр Редистон дигән. Бу да ана чыктыр, хәкереп карарбыз. Карагыз, ничек матур итеп торговый центрны ясаганнар. Бәяләр арзан түгел, сразу әйтәм. Казанча булмаса да, теге авылдагы э, столовый бәясенә кереп ашап булмый инде монда, дуслар. Летающий кинотеатрны мин до конца аңлап бетерә алмадым инде, шулай бит? Исеме ничек? Джалас.
Джалас, менә Джалас стует ди. Шушы йомырка кебек зданиедә. Ана, не, вот, реклама. Э, рекламаларын күрдем мин.
Вот. Ләкин алты мең ярым тәңгә сорыйлар күп шул. Янда оча торган кошлар да бар, бөркетләр дә. Бик матур, бик кызык. Ләкин алты мең ярым тәңгә минем өчен бик күп. Бөркет җуанашы? Э, берәр башка вакыт байгач килермен әле. Алты мең ярым тәңгә, ул безнеңчә күп тә түгел, 1200. Честно әйткәндә, э, сәфәр юл озын, шуңа тагын алдан әйтә алмыйм. Җитер микән акчам, җитмәс микән акчам, кулымны сузып җөргә туры килмәс микән? Акча минем үзем белән күп түгел. Нибары 600 доллар алган идем мин шушы 1-2 айлык юлга. Ул бит запасы да булырга тиеш аның. Бөтен әйберен сыра тотып бетерергә ярамый. 2 ай буена нәрсәләр генә булып бетер, нинди хәлләр булып бетер. Шуңа һәрбер тиенне сакларга тырышам. Әле кайткач та гына яшәргә кирәк.

Казахский стильдә. Менә балалар җөелә кайылар. Яхшы. Әбиләр саклап утыра. Бик интересно сызгалган бу. Туркистанга киләсез икән, бер зур пачка акча алып килегез инде. Монда туйганчы йөреп була. Акча тотып. Мысы VR. Күзлек киясең дә тегендә монда җөгелеп җөрисең. Парковый зонаны тагын әле матур күл белән дәген бизәп куйганнар. Карагыз. Ничек матур монда. Таш эчендә динамик качырып куйганнар. Күлләре матур. Может балыклар да бардыр. Карагыз. Балыклар күренми. Ничек мотора? Вообще четко ясаганнар. Дуслар, тагын бер мәртәбә сезгә киңәш итәм, бу мотор урын моны киңәш итмичә булмый. Әкәмәт мотор бу җаклар. Килегез Туркстанга. Гаҗәеп мотор. Чагыштырмача суши белән әле арзанрак та чыгачак. Нинди матур җирләр. Нинди матур күркәм урыннар. Бунда стоит барырга. Бик матур ясалган. Матур җирдә детский мир да урнашкан. Менә күрәсезме? Монда кереп Детский мирда үзегезнең балаларыгызга төрле уенчыклар, әйберләр, киемнәр ала аласыз һәм рәхәтләнеп күңел ачып кире кайта да аласыз. Менә монда канал, һә каналга якынрак килербез. Күперләр дә бар менә. Күпердән дә узып була. Менә сезгә ничек матур иттереп торговый центр ясаганнар. Вайкики кибете. Монда кереп ашау урыннары, каравансарай кафелары урнашкан. Менә. Ничек матур.

Нинди матур урыннар. Җөрибез барып. Әкренләп кенә гүләйтеп җөрибез шундый матур урыннар. Әле бетми дәтми мин уйлаган идем, бу канал бер 50 метр яра 100. Ну яра 150 метр булыр инде дип. Ә мин барам да барам, бу каналның ахыры күренми. Бик озын. Моның системасы ничек микән? Моның кадәр су, бу бит су гел жүреп тора тиеш, хәрәкәттә булырга тиеш. Мине гел сүгәләр, син ди наслаждал стәлмисең, син һәр вакытта нәрсәдер күрсәң ди, уйлый башлыйсың диләр. Машина күрсәң ничек йөри ул, канал күрсәң ничек аның суы хәрәкәт итә, нинди системада эшләп тора. Шундый бер начар гадәтем бар шул. Күрәм икән берәр нәрсәне гел. Ничек ул эшли? How is it work? Ни рәвештә ул хәрәкәт итә? Шуны беләсем килә. Ә без сез белән килеп җиттек. Спортмастер. Теләкләрегез булса, монда кереп үзегезгә әйберләрне ала аласыз. Спортмастерда. Россиядән китмәдем дә кебек. Үзебезнең спортмастерда җөрим дип уйларга мөмкинсез. Ә бу үзебезнеке түгел. Бу Туркестан шәһәрендә казахша язылган Кош килденез дип матур иттереп ясалган кибет. Спорт кибете. Вот шундый хәлләр, дуслар. Бу мин йөри торган зур комплекс ул караван сарай дип атала. Безнең Чирмешәндә дә караван сарай бар, но ул бераз башкарак. Менә карагыз, мин менә моннан йөреп чыктым. Монда килеп җитте менә вы здесь дигән. Хәзер буларак чак менә шушы караван сарайның түгәрәк өлеше. Түгәрәк өлешендә тагы да матуррак, тагы да кызыклырак шоу фонтанов безне көтә. Хәзер барабыз алга. Менә монда ул булачак. Менә дуслар, мондый матур җиргә килер өчен күп акча кирәк түгел. Бу урын абсолютно бушлый. Мин монда бер тиен түләп кермәдем. Каядыр ниндидер ресторан кереп ашамадым. Бер-ике сәгать элек су алган идем, шушы су белән көне буе йөрим дә йөрим. Хуҗа Әхмәт Ясавыйның мавзолеена 350 тәңгә алдылар. Диегә утырып йөрергә 1000 тәңгә алдылар. Булды. Теләсәң анда да кермәсәң, бер тиен акчаны тотмыйча, шушындый матур җирләрдә йөреп була. Шуңа да әйтәсем килә, хөрмәтле дуслар, кызыклы сәяхәткә чыгарга телисең икән, акча акча диләр. Теләк кирәк. Күп әйберне, бик күп әйберне акчасыз да күреп була. Просто вакытыңны табып, теләгеңне булдырып йөрергә генә кирәк. Һәм дөньяда әллә нинди гаҗәеп урыннар бар. Кайсыларын син бөтенләй бушта күрә аласың. Монда килергә дә генә бик күбрәк попуткаларда килдем Казахстанга. Кая поезд, кая попутка, кая танышып Шуңа тагын җәмәгать сәяхәт тормышны бөтенләй башкача ачып җибәрә һәм сәяхәткә акча түгел, теләк кирәк. Теләгегез булса, бөтен шушы матур әйберләрне күрә ала бай кеше дәген, күрә ала фәкыйрь кеше дәген. Ният кенә кирәк. Ниятең булса, гамәлең дә булыр. Ә гамәлең булса, уңышлы да булырсың.

Ешбаткач монда тагы да матуррак. Подсветкалар кабынды. Менә шушындый мотор мәркәздән мәчеткә килеп ләгергә була. Менә карагыз, мәчет ничек матур урнашкан. Һәм инде кем рухи яктан үзен чистартып аклады икән, менә монда барып, мунчасына барырга мөмкин. Шингиз мунчасы тәнен дә пакларга мөмкин. Җанны гына түгел бит, тәнен дә пакларга кирәк. Мәчеткә барабыз. Мәчеткә то есть сүржү корылган, бик матур. Площадкалар бар утырырга. Тәхәрәтханәләр бар монда кереп тәхәрәт алырга. Мәчет. Артык нык зур күренми үзе, ләкин кергәч күрербез, никадәр зур икәнлеген. Мондый урамдагы тәхәрханәләрен яратам. Ну, төрки стильдә ясалган инде. Төрекләрдә шулай. Хотя якынрак барсам бу мәчет зуррак та зуррак кебек тоела. Менә карагыз әле. Зурая да зурая. Хәзер менә тәхәрәт алып кереп карарбыз. Нинди Мәчеткә. Намаз башлана. Биллә айламый. Монда ике зал бар икән. Урамдагы зал. Түбәсез. Монсы эчтәге зал. Һәр бу эчтәге зал, ул тагын бер зал бар икән. Карагыз, субханалла. Купылматыр тоже. Шул стильдә.

Чөнки здание чыннан да бик зур, әкәмәт зур. Мин ерактан төшерәм. Бер 70-80 метрдан төшерәм. Менә автобусны күрәсезме? Автобус әле аңа терәлеп тә тормый. Не кадәр зур здание. Мощный ясаганнар моны. Ә кырыйда шул ней? Каравансарай, теге кинотеатр. Ә бусы университет карап торганда мәчет кебек. Ә калганнары гостиницалар бөтен. Менә бөтен шәһәр. Подсветкалар бөтен җирдә матур иттереп карагыз. Дуслар, Төркистаннан чыгып барам. Кайту юлына, кайту дип инде сәфәр юлына Хәзер вокзалга таба барырга кирәк. Тимер юлдан монда сидящий билетлар бар. Шунда барырга инде план ала теләсә. Менә көндезен кич белән йөргән җирләрне күрсәтеп чыгам сезгә тиз генә. Менә инде Төркистан буйлап барам, карагыз. Нинди мотор. Фонтаннар монда күп җирдә. Шәһәр каралган. Бик яхшы. Бөтен Казахстан халкы монда килеп ял итәләр. чит илләрен дә күрдем әзрәк. Россиядән и кичә бер группа французлар да бар иде. 6-7 кеше карап йөриләр Средняя Азияны. Бик матур, бик күркәм. Простой урамнардан йөрибез. Монда бер базар центры кебек. Шәйхана Навруз дигән. Карагыз ничек ясалган. Пыйлау урталыгы Центр плова. Ә күребез инде. Күпме тора икән. Шундый матур ясалган. Значит, кыйммәт инде. Менә шушындый матур ясалган урын. Аккуратно гына. Менә резной колонналар белән. Менә шундый матур гына не инде утыра торган урын да бар. Менә бу минем портфель инде. Шушы 10 килоны көн саен күтәреп йөрим. Так. Плов хәзер алып киләләр, мин сезгә сөйләп китермен бөтенесен. Ничә сум? Болай относительно дешево, вообще әйттеләр. Матур урында мия китерделәр салат. Полный тәлинкә плов, ите күп, Аллага шөкер. Ипи һәм менә каркады чәе. Бу бөтенесе мең ярым тенге. Бу безнеңчә инде так. Буталмасам 300 сум. 300 сум. Бик яхшы минемчә. Бөтенесе җитә монда. Хөрмәтле дуслар, плов супер. Супер плов. Вообще тәмле. Монда ит тә бар, монда казылык та салганнар, монда йомырка да салганнар. Еще монда җимешләр дә бар әле. Салаты да, субханалла. Вообще советую.

Татарстанның базары бит инде. Базар территориясе. Менә абзыйлар арбалар белән чабып йөриләр. Монда бөтен базар ниләр миңа хәзер валюта алмаштырырга кирәк. Бераз акча бетте. Менә монда Светофордан соң сулга диделәр инде. Менә чек эзләп табып карарбыз. Инде барабыз. Вокзал буйлап. Халык күп. Төсі шабалар. Куалар. Дөнҗә алып баралар. Шаштаразлар. Шундый урыннар инде.

Монда бик күп кеше, бөтенесе нәрсә дер ала. Ну, нәрсә әйтергә? Бездә кебек шул китайский ширпотребине бөтен җирдә дә. Качественный әйберләр күренми, в основном шул Кытайдан ташыган әйберләр бөтен җирдә дә. Ә зур торговый центрларда бәяләр кыйммәт, анда яхшы әйберләр бар инде уже. Хатын-кызлар киеме булса, местныйлар инде. Безнең абыстайлар киятергән кием. Шундый камзуллар.

Шундый аккуратный, матур ясалган зал ожидания. Төркстанда поезд көтәбез. Поезд сидячи минем. Тик, Алла шөкер, утырып нидән Төркстаннан Шимкентка уйлаган инде сидячи вагоннар була дип. Плацкартны бирделәр. Без место кем кая кереп җитеште, шунда кереп утырды. Ашап киттек. Барабыз Шымкентка. Кичке 9-да булабыз инде барабызда. Опять дала буйлап барабыз. Опять корылык Центральная Азия. Яшеллек бетте пока что. Шымкентка таба шушындый дала. Туп-туры, кап-кара. Бүгін тулы кешелер белән. Кешелер барабыз, бөтенебез дә. Апа сагын утырайын, качан килеп бетәбез дип. Монда бераз яшеллек күренер. Безнең өчен аерым куйганнар бер поезд и бер вагон. Шымкентта. Мондый бер күргән юк әле. Блатной поезд. Бер поезд и бер вагон. Менә без хәзер Арыс Арыш станциясендә. вакытта. Бераз туктап торабыз да, ныр китәбез.